Bono rende ekero amagenderero ayio agendererete iga nabo twaregerenerete ase egasi, ake iga abanto bacha bateba ng'a egento eke takeri gotenena. Abasigari nabo baretwa, lakini abanabodaboda bonsi, members bonsi amo nabaraai batenena kabisa, bateba ng'a yaya ngasi eye teri konyara gotenena. Oyo ocha gotenena iga barenge abasigari, abwo bateba ng'a igo bare above the law. Inche egento omanyete ng'a omonto oyo ore above the law. Omosigari iga aro arende richiko. Mosigari are okwenini fosi richiko. Mosigari tari atumeke chinkuru chiaye acha gokana. Intaete gokuotia estatement ya kwana are goteba ng'a nimesema etenene. Namoborie ng'a umesema ama umetumwa? Ng'a nimesema etenene. Eyio emineti ng'a tatumire na monto onde bwensi. Nere biekagwenda bwetoma amo ne group ya abanto abake, baenda bakora siasa, bachaka gokwana ebinto bitarenge oo bareta amang'ana ayio ng'a ekebanda getenene. Igo intwe egento togoteba neke, ekebanda eke nekiabana bodaboda. Togwancha totue eru, naende twanyorera omweshimiwa oyogotokonya. Baminto, ekebanda noroche buna kebuete maega aga aaria ekamera onye gekonyara komoreka, ekebanda giaito iko kebuete. Bono twanyorera Omosamaria ogotwagachera, intwe tware goteba ng'a tiga amagenderero agenderere. Oyo ore gokwana onye namang'ana a siasa, ase naro akagorete obore monto naende kwagacha oo. Igo twagacha Nyanturabo. Igo intwe gento togosaba nkeri ng'a amagenderero tiga akoreke, namang'ana a siasa akoreke nabanasiasa gochia moino, oyoigwete gokora ama esiasa gose gokora amagenderero aye. Eibanda mbire moino aria buna aria estadium oroche eguete. Eyende eria abegetwe chipira moino aria aende agacha lakini eke twanyora omonto twagacheire. Gose kagotaka ekebanda gochirogora esitesi nero gochia maate mbiro agende abeke oo. Buya mono. Na inche ase amarieta, koba ase estage eye emanyire Mister Chief Mosori, ase amarieta ane one obisio Edson Munarinyariki Kipkirwa. Bono ase estage eye yaito etwarora egesunte getagete gocha goetera abanto gete bagotomu, ng'a omwesimigwa otomire korwa obisi atenie ekebanda, na ekebanda konya nkiagachire igaa. Na ekebanda eke, intwe tari kura tware goakera monto gose ki, ngaki echi kura nchire aika, ekebanda neki'estage, gegokonya abanainchi, gweta noti pi- bodaboda yoka mpaka abanainchi nkoiga amabare ekero bakori na chigari bakoenda ase ase bagosabiri gochia. Bono nare koboria iga buna intwe abana bodaboda intwe ntobwati bitina nonde, na eserekari yataka koreta ribera ere naki ntwanyekanya, buna oyominto are goteba. Bono ase ebibanda bionsi pi ntobwate enjunction aria koenda Irondi, ekebanda geta keiroo, oyotaete koagacha achiche agache ororo. Ejaksoni ekoenda Borumo abatiga asome ng'o gachire chiaenda gochia Borumo Riondong'a agaache ekebanda nere arore ng'a gose onde namobori kabosie ejaksoni nere oo ne chipaara eki chipaara bakotobaanete koboria gose neibanda bwanete koboria onye kore omoro ayio omuya otagete gokonya abanainchi be eria yao. Igo korwa bono intwe ntobwati bitina noria otagete intwe omochumbe oyo otoire taraba mochumbe is aspirant atagete gotokonya otobekeire ekebanda. Twasabire ebibanda ebi amatuko, oyio otaete koreta obokorekanu bw'ogotokania ng'a ekebanda nki'agachu. Otong'aina, batorenchwe torete amabati ntoreta tore. Barorire oyo otoreteire, otoikire ang'e, otobekeire, buna bono ngokwana egamoroche embura ngotuerere. Ekebanda eki batotebaniri, mpaka bono omoroche getaraera. Igo bono inche nare gosaba ase abanto baminto, Intwe totoerere ekebanda gieto kebekwe, intwe togendere amagendero aito ase esiteji eye, naende kerendo naende toise konyora kiarusirwe baria bareta riberera. Nabu tokoandamana batobekere intwe ebinto biaito, buna onye neserekari eye ero gose naki, ebinto biaito bisikwe naende birendwe. Korwa bono mpaka amang'ana ayio bataete gokora ande onsi pi aere. Igo nchire omorembe nasaba ase esitegi yaito esiko, buna abiongosi batebe buna inche Mwao nare gochire. Asante sana.